oedd yn newyddion cyffroes iawn i glywed bod y tri ma'n dod. Um, dwi wedi bod yn aros blwyddyn achos mae wedi bod yn cael ei drefnu dros y flwyddyn diwetha yma. Wel, ni'n dipyn o dric i gael gafael yn nhw llaweithio chi, achos maen nhw gyd yn, yn fysu yn eu gwahanol agweddau o'i gwaith. Um, Mike yn enwedig, wrth gwrs, mas yn Ffrainc. Trio dal nhw'n nesio ni, cyn bod Jonathan yn mynd mas ato fe. Mae'r plant, wrth gwrs, yn chymod, dod i'r ysgol bob dydd, a dyw hwn ddim yn rhywbeth sy'n digwydd bob dydd yn Mancyfelin. Wel, fel mae pob un yn gwybod, y pentref bach hyn wedi troi sawl uh, chwaraewyr i wared ar llewod, a mae Mike Phillips a Jonathan Davies o'r pentre fel o'n ni yn fe blynyddau yn ôl. 1966, 1968 and 1971. Diolch yn fawr, Demi. Ni jyst hanner can mlynedd yw be sydd da'r llewod, ond y tri o'n ni wedi cael yn geni a magu yn y pentre yn Barcafelin, a ni'n prawd iawn o hynny. Ysgol fach o Bank of Ellen, pam ti'n uh, hen amno, ti'n chwarae rygbi i'r ysgol ac um, oedd Trevor Evans wedi rhoi fi yn y tîm yn, uh, yn gynnar iawn, ond um, oedd fi'n falch iawn i bod rhan dachrau chwarae rygbi fan hyn ac um, mae llawer o atgofion dda gyda fi. Mae fe'n gret i, i wneud pethau fel hyn a mae'r pensiwn dwlu fe hefyd a ni'n ni moyn gweud diolch hefyd achos maen nhw'n Bob tro ni'n dod nôl i tywed, i'r Banc y Fele, bobl yn mor gret, mae yna ma, na pam ti'n wario Gymru, uh, ti'n cefnogi bobl fan hyn, ti'n pobl gret. Yn falch iawn bod bobl wedi troi mas i uh, langyfarch nhw ac i weithio gyda ni i gyflwyno'r uh, tlwysau o'n i wedi bartoi. A o'n i'n meddwl bod e'n beth neis bod nhw'n gallu dod i'r ysgol, felly o'n nhw wedi bod yn blant bach, ac i gael cyfle felly i'r plant i gael cwrdd â nhw a gweld nhw A fe chi'n siŵr bod chi wedi gweld bod nhw'n mwynhau yma? O, y teimlad i fod yn ôl, mae fe'n um, mor dda i gweld gyd o plant a yn rhedeg rownd fel oedd y tri o ni pan o'n i'n fach a ni wedi cael uh, croeso cynnes iawn ac um, fi'n jyst uh, falch iawn i bod, uh, bod ma heddi i, i, i gweld y plant gyda um, gwyneb uh, smiles ar y gwyneb nhw. Ond o'n i'n cofio, o'n i wedi cico be lan y to a o'n i wedi colli be, a mam yn mynd yn grac i fi, ti'n meddwl, o'n i'n jyst yn meddwl amdano hwnna nawr, a jyst pethau bach fel yna yn dod nôl i fi, a Just great i fod yn ôl mae fe'n onest, achos uh, fan hyn o'n i wedi dechrau, uh, o'n i'n gwybod yn garu gyda'r gêm rygbi, so o'n i'n bles iawn i ddod yn ôl mae heddi. Mae sawl un gyda ni fan hyn sy'n hoffi wario rygbi a sy'n wario i tîmau allanol hefyd, felly iddyn nhw oedd e'n rhywbeth falle yn y dyfodol, byddwn ni'n cael ser eraill yma. Ges i y cyfnod nhw ar y pel newydd a fi'n mynd i cadw fe'n ystafell wely. Michael Phillips, Jonathan Davies a Delmi Thomas. Grêt i gwrdd â'r tri. Rhein yw arwyr fi ac un dydd hoffwn chwarae i'r i Cymru a'r Llewod fel nhw. Wy'n browd iawn o'r ffaith taw 'ma'r ysgol dechreuodd y tri o ni. i ware rygbi, chi'n gwybod, a mae'n beth mawr i weid bod tri llew wedi dod mas o bentre mor fach a Bancyfelin.